Ir-rivista Satar mhix l-unika pubblikazzjoni tal-Fondazzjoni li ġġib l-istess isem. F'din ir-rokna nagħtu titwila lil pubblikazzjoni oħra ta' din il-Fondazzjoni, Pubblikazzjoni li tfittex li ġġedded l-espressjoni narrattiva b'kollaborazzjoni mal-artist Dean Fenech.
Meta għamilna ħsieb li jerġa' jibda s-satar fl-2020 u anke qabel, għamilna sejħa għal min kien interessat li jikkontribwixxi fis-satar li prattikament tibqa' dejjem miftuħa għax aħna dejjem miftuħin għall-ideat ġodda u min jixtieq jikkontribwixxi fih. U konna interessati bla dubju f'xi storja tal-komiks. Aħna s-satar minn dejjem mindu beda iktar minn 50 sena ilu dejjem kien jinkludi fih xi storja jew iktar tal-komiks prattikament tista' tgħid f'kull ħarġa. U mill-ideat li kellna u li rnexxielna niġbru, mill-ewwel kienet tispikka l-offerta, il-kontribuzzjoni ta' din Fenech. L-istil tal-istampi sabiħ, in-natura tal-istorja u minn hemm nibtet l-idea li nibdew Kull xahar ikollna din l-istorja bħala komik ta' studenti u għalliema fl-iskola li ovvjament l-udjenza prinċipali tas-satar li huma t-tfal tal-iskola se jirrelataw magħha jew jidħku anke għax iqabblu ruħhom mas-sitwazzjoni proprju deskritta f'dik l-istorja. Jiena minn dejjem kont nikteb u npinġi l-istejjer u Meta niltaqa' ma' sħabi, dejjem noqogħdu nirrikordaw x'konna nagħmlu meta konna żgħar, l-iskola u l-praspar kollha li konna nagħmlu. Issa li jien għalliem, sirt naf li anke l-għalliema jkollna l-praspar tagħna, mhux biss weħedna fl-istaff rooms imma anke ġieli mal-istudenti. U meta smajt li s-Satar kien ħa jerġa' joħroġ, kont ili żmien ngħid li nixtieq li l-komiks tiegħi joħorġu fis-Satar, għax l-ewwel komiks tiegħi bil-Malti qrajthom ġo s-Satar stess meta jien kont student. Allura dejjem kienet ix-xewqa tiegħi u ħriġt l-idea. li in dawn l-istejjer tal-għalliema, kemm tiegħi bħala jien għalliem u kemm jiena bħala student, um, nibda nagħmilhom ġo, ġo stejjer għat-tfal biex it-tfal jkunu jistgħu huma joħdu piġri bihom għax jifakkarhom x'inhu jagħmlu huma, ma l-ġenituri tagħhom ukoll x'kienu jagħmlu huma ti kienu żgħar ukoll. Il-ktieb jismu l-għalliema u l-istudenti tal-kulleġġ San Xaħat U l-istejjer huma kollha sejjer qosra dwar grupp ta' studenti għalliema ġo din il-kulleġġ fittizju li bbażat daqsxejn dwar il-Liċew Michelangelo Vassalli fejn kont immur jiena u wkoll ibbażat fuq diversi skejjel fejn għallimt jien ukoll. Dan huwa comic book, allura inti għandek l-istampi u l-klim li li jaqdu storja sħiħa. Um, tista' tagħmel comics mingħajr klim, imma uh, comics mingħajr stampi ma jkunx comic. Allura b'hekk inti tuża l-kliem biex biex tiddeskrivi x'inhu ma jgħidu u actually x'inhu ma jagħmlu inti tiddeskriv permezz ta' tpenġija. Il-kitba jien nibda bl-idea tal-istejjer, imbagħad nikteb l-scripts u nibgħathom l-editur biex u jqedet jagħhom li ranġa li d-diskors jitini xi affarijiet li forsi nista' nirranġaw jew niċċaraw. Bad nibda nisketchja Imbagħad impinġi l-full pages bil-lapes, imbagħad ngħaddihom blinka u bat niskanja u komplement kollu bil-Photoshop, ġviri il-kulur u daħħal il-kliem, speech bubbles, sound effects u affarietek.
Huwa importanti ħafna li It-tfal u l-qarrejja Maltin inlaqgħuhom ma' kwalunkwe tip ta' letteratura. Fondazzjoni Satar illum il-ġurnata ħarġet dan il-ktieb tal-komiks tal-għalliema u l-istudenti tal-Kulleġġ San Xi Ħadd li fih ġabra ta' Komiks li diġà dehru fir-rivista Satar li bniedem jista' jirċievi kull xahar, imma wkoll fih daqs nofsu li huwa komiks ġodda maħruġin mill-istess awtur u illustratur Dean Fenech. Huwa importanti li jibqa' jkun hawn pubblikazzjonijiet ta' dan it-tip għax il-komiks huma effettivi ħafna meta jiġu biex iwasslu storja lill-qarrej u anki meta tiġi biex tippreżenta l-lingwa lill-qarrej għax qed tippreżentailu b'mod interessanti, sabiħ u qed tgħinu bl-istampi, kważi kważi anke tgħinu billi jekk ma jifhimx xi ħaġa li s-soltu forsi jkollu jmur ifittixha f'dizzjunarju jew joħodha mis-sens, l-istampa tkun qed tgħinu ħafna biex jifhem. Għalhekk pubblikazzjoni bħal din u oħrajn bħalha huma importanti ħafna.